Без шушы храмны унбишенче елда төзи башладык. Беренче елны фундаментын салып куйдык инде. Икенче елны стенасын күтәрдек. Өченче елны түбәләрен яптык. Менә хәзер безнең э, храм эче калды инде храмның эчендә күп эшләр штукатуркадан тотынырга кирәк инде менә кулон белән сөйләштек яздан тотынабыз диде инде кулон агро алла бирса Алла теләге белән менә киләсе елларга ачып булмасмы дип йөрибез инде. Коля, менә бу төзү эшләре бит инде моңарчы гел сезнең үзегезнең теге э, җегетләр, авыл кешеләре ярдәмендә барды бит инде, әйме? Әйе, әйе, авыл халкына бик зур рәхмәт. Нәрсә әйтсәң дә киләләр, булышалар, әйтүгә җыелалар. Шу, менә Менә- быел уйладык күпел ясап куерга. Атубезнең качман ул елгада гына яле. Елга бобырлар бөяп пычрана башлады да, шуңар күрә яңа чишмәгә күпел ясадык инде. Әйе. Чиркәү астына була инде ул. Бу бит инде сезнең тоже теге изге чишмә шикеллерәк, шулай бит? Әйбәт чишмә бит Әйе инде. инде, бүген менә Исем кушалар инде аңар. Изгеләр исеме бер нинекен батюшкалар килә бит инде. Шул. Ага. Хәзер бу күпилне төзегәндә шулай ук бит инде. Ия, авыл халкы белән төзедек инде, төзегәндә күпилга финансы ярдәмен Иван Степанович үзләренең семейный фермалары бар инде аларның шул булышты. Аннан соң Такранов Николай Дигән үзебезнең авылдан бер шмәкәр инде, алар бирде. Шул. Аннары менә син үзең э, конструировать иткәнең ахрысы куполын, әйме? Әйе, куполны уйладык, уйладык та инде беренче купол менә минем. Купол ясап куйдык үзебез. Куполлар бит бик кыйбат тора.

Возможно, шуңа да җиргәлибез. Возможно, шуңа да җиргәлибез. Түгел инде. Ага. Э, ә менә бу э, менә бу купельныйны ясау э, идеясы инде. Идеясы менә монда 3 ел басып торабыз да инде монда елышып. Менә түгендә бит инде элек кыйна торган җирдә безнең сайгына бат. Кыйналып чирак без иван гыта. Әйдә үзебез ясыйбыз. Ага. Бу булга дисмәтә чишмә янында монда аста чишмә бар. Иван буенча ул. Э, күпер булырга тиеш изге чишмә тирәсендә. Әйе. Тирәсендә. Иван әйтә, монда безнең чишмә бар, ди, шунда ясарга кирәк аны, ди. Ага. Менә узганда Иван белән шуып карадык та, Иванны инде, менә мин сразу әйтәм, менә Күңелен күтәреп җибәрдең аны. биреп калдырдым, әйтәм, менә башларга өйдә тор,

Тирә-күрше авыл халкын шушындый олы бәйрәм белән котлыйм. Без шушы олы бәйрәмне бик көтеп алабыз. Бөтен халык шушы судан судан шифаларын табып, суларын эчеп, савыгып, авырткан кешеләр чирләреннән итеп, без шушы чишмәне шушылай итеп олылаган өчен шушы авыл халкына бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Шундый матур итеп, яхшы итеп шишмәләр эшләделәр. Без быелгы елны бөтенләй дә икенче төрле рухта. Без бик канәгать бу бәйрәмгә. Күтәренке күңел. Күтәренке күңел белән без кайтабыз хәзер өйгә. Әйе, хәзер шушы сулардан еллык көч. Көч алабыз инде, еллык көч. Менә шушы сулар белән чирләр, чирләрдән, күз тиюләрдән өйләрне аруландыралар бит инде. Без бу сулар белән бик кулланабыз. Ул бик озак саклана безнең шулар. Хәзерге вакытта тормыш иптәшем Николай Иванович белән Зәй шәһәрендә яшибез. Менә бу Иванай авылы, аның туган авылы. Без җылда шушы бәйрәмгә кайтабыз. Бик э, теләп кайтабыз. Әниебез исән чагында да гел кайтып йөрдек шушы бәйрәмнәрне зурлап. Менә яңа коена торган урын э, урын төзергә кирәк дип, минем тормыш иптәшем сүз башлады инде. Шуның белән авылдашлары белән киңәшләшеп, шушы урынны сайладылар. Бик матур чишмә урыны. Мин үзем дә шушы авыл килене булгач, чишмәгә килергә бик ярата торган идем. Үзем дә шушында суга килгәләгәнем бар. Без аларның бу уйларын бик хупладык. Һәм менә алар башлап башлаган эшләрен авыл кешеләре белән бергәләшеп, авыл җирлеге башлыгы Иван Степанович белән башкарып чыктылар. Без моңарга бик сөендек. Бүген дә бик шатланып кайттык. Менә шушы чишмә, матур чишмә буйлары шушы авыл кешеләренә хезмәт итсен. Сулары, шифалы сулары, һәркемнең эчәр сулары һәркемгә дә гел файда, файдалы булсын. Озак еллар шушы чишмәне тәрбияләп торсыннар авыл кешеләре дигән теләкләребезне теләп калабыз. Безнең җирләребезне аертмыйлар. Иван Степанович шушы Казаклар авылы җирлеге башлыгы булып эшли бит инде бүгенге көндә. Менә шушылай Николай Иванович белән бергә сөйләшеп, Алар шушы чишмәне торгызырга уйладылар инде. Бик зур көч куйдылар. Без дә кулдан килгәнчә ярдәм иттек инде. Һәм э, авыл халкы бик нык ярдәм итте. Бу чишмә чыннан да күңелгә ятышлы, бик матур килеп чыкты. Менә э, изге атакайлар килеп аруландырып та киттеләр бит инде. Шушы Аруландырылган чишмәләрнең сихәтле суларын эчеп, сау-сәламәт булып, озын-озлак еллар бергә-бергә яшәргә язсын дип әйтәсем килә инде. Сәламәт булыйк. Барлык бар, бөтен кешеләрне дә шушы Качману бәйрәме белән чын күңелемнән тәбрик итәм, исәнлек-саулык телим. Әйе, бик зур рәхмәт сезгә! Сезнең шушы тоткан чыгымнарыгыз, теләгән теләкләрегез, дип әйтим, кабул булсын! Амин, шулай булсын! Һәм Ходай сезгә йөзе белән кайтарып бирсен иде дигән теләктә калабыз, яме. Исәнлек саулык гаиләләрегезгә, парлашып озак еллар гомер итәргә сезгә. Шулай булсын, амин, рәхмәт.